San Mateo capítulo diecinueve. Jesús he'ipa rire ko'ã mba'e, osẽ oho Galiléagui ha og̃uahẽ yvy Judéape, opytáva kuarahy resẽ gotyo ysyry Jordángui, heta umi ohóva hapykuéri ha upépe omonguera hasývape. Fariseokuéra oñemboja Jesús rendápe omoñuhã hag̃ua chupe, oporandu chupe hikuái. Ikatúpa peteĩ ména opoi hembirekógui oimeraẽ mba'ére? Jesús he'i chupekuéra. Ndapeikuaáinga upi ko Ñandejára kuatiañe'ẽme he'iha, Tupã ojapóramo guare yvypóra iñepyrũmbýpe, ojapo hague kuimba'e ha kuña? He'ive avei, Upévare pe kuimba'e oheja va'erã itúva ha isýpe ojoaju hag̃ua hembireko ndive, ha oiko mokõivégui peteĩ. Péicharõ, upe guive ha'ekuéra ndaha'evéima mokõi yvypóra, peteĩntema. Upévare, yvypóra ndoipe'ái va'erã ojohegui umi Tupã ombojoaju va'ekue. Upépe umi fariséo he'i chupe. Mba'ére piko aipóramo Moisés rembiapoukapýpe he'i peteĩ kuimba'e ikatuha opoi hembirekógui ome'ẽ guive chupe kuatia upéva he'ihápe? Jesús he'i chupekuéra. Pende py'ahatáguinte, Moisés oheja va'ekue peẽme pepoi pende rembirekógui. Iñepyrũmbýpe ndaupéicha va'ekue. Che katu ha'e peẽme, oimeraẽa opoíramo hembirekógui ha ndaha'éiramo omenda'ỹ va'erã haguére ojuehe hikuái, pe kuimba'e omenda jevýrõ oporomoakãratĩ hína. Upévo hemimbo'ekuéra he'i chupe. Péicha oikótarõ peteĩ kuimba'e hembireko ndive niko iporãve nomendái. Jesús he'i chupekuéra. Nda'opavavéipe niko oñeme'ẽ ohechakuaa hag̃ua ko ha'éva peẽme. Umi Tupã ome'ẽvape ha'ekuéramante ohechakuaa. Heta mba'ére niko peteĩ kuimba'e ikatu nomendái. Oĩ umi ou ypy guive ko yvy ári, ikatu'ỹva voínte oiko kuña ndive, ha pévare nomendái. Oĩ avei umi ikatu'ỹva omenda oñeha'ỹi'o haguére, ha oĩ katu omenda'ỹva ñesãmbyhy yvágagui oúva rehehápe. Upe oñeme'ẽvape ko'ã mba'e ohechakuaa hag̃ua, tohechakuaa. Heta mitãmimi ojereraha Jesús rendápe, ha'e omoĩ hag̃ua ipo iñakã ári ha oñembo'e hesekuéra. Umi hemimbo'e ohechávo katu ipochy umi mitã oguerúva ndive. Jesús he'i chupekuéra. Peheja umi mitã tou che rendápe, ha ani pejoko. Umi ha'e kuéraichagua pe guarã ningo hína ñesãmbyhy yvágagui oúva. Ha omoĩ ipo iñakã'ari kuéra, upéi ha'e osẽ oho upégui. Peteĩ karia'y og̃uahẽ Jesús rendápe ha oporandu chupe. Mbo'ehára. Mba'e iporãvapa ajapo va'erã ahupyty hag̃ua jeikove opa ve'ỹva? Jesús he'i chupe. Mba'éicha rupi piko reporandu chéve mba'épa iporã? Tupã rehe añónte ningo ikatu ja'e upéva. Ha reikovese ramo, ejapo Tupã rembiapo okapy he'íva. Pe karia'y he'i chupe. Mavaitévapa? Ha Jesús he'i chupe. Ani reporojuka, ani reporomoakãratĩ, ani remonda, ani reñe'ẽ rei nde rapicháre, emomba'e nde ru ha nde sýpe, ha ehayhu nde rapichápe rejehayhuháicha nde. Pe karia'y he'i chupe. Opa umíva niko ajapóva voínte, mba'épa japove va'erã? Jesús he'i chupe. Nde reko porãséramo Tupã oipotaháicha, tereho añemomba opa rerekóvare. ha eme'ẽ mboriahúpe, péicharõ rerekóta mba'eta yvágape, upéi eju che moirũ. Pe karia'y ohendúvo upéva tuicha ñembyasýpe oho, heta mba'e oguerekógui. Upépe Jesús he'i hemimbo'ekuérape, Añete ha'e peẽme, hasyha umi imba'eretávape oike hag̃ua Tupã oisãmbyhyhápe yvágape. Ha'eve katu peẽme hasyvéta peteĩ imba'e retávape oike Tupao sãimbyhyhápe kavaju jehaságui peteĩ ju resa rupi. Hemimbo'ekuéra ohendúvo upéva omomba'ete ha he'i ojupe. Máva piko aipórõ ikatúta osẽ jejopy vaígui? Jesús oma'ẽ hesekuéra ha he'i. Yvyporakuérape guarã, upéva ndaikatúi, Tupãme guarã katu ndaipóri mba'eve ikatu'ỹva. Upéma ramo Pedro he'i chupe. Ore ningo roheja opa mba'e ndéve romoirũ haguã. Mba'éichapa oñemongoviáta oréve upéva? Jesús he'i chupekuéra. Añetehápe ha'e peẽme, og̃uahẽvo pe ára opa mba'e oñembopyahupa jevývo, Che, yvypóraicha juva'ekue, aguapýta che guapyha omimbipávape, ha peẽ che moirũ va'ekue, peguapýta avei doce guapyhápe, pembojovake hag̃ua umi doce Israelgua ñemoñarépe. Ha opa umi oheja va'ekue hóga, térã umi tyvýra, térã tendýra, térã túva, térã isy, térã hembireko, térã ta'ỹra, térã ijyvy che rehehápe, pe peteĩ ohejava'ekue rendaguépe ohupytýta siémpre, ha heta.